How long will I love you? bung hnihna. Ka phone chu la chhuakin ST ka call nghal zet a, a ring reng sia min va chhang har tak. Ka beidawn lek lek hnuah chuan min rawn chhang ve ta hram a. Hei, ka zam lutuk a thi lo chauh a ni, ka tih chuan. Zah ngai, zah ngai, engtiziah nge ni? Zam viau lo turin ka hrilh mawlh mawlh che kha. Muangfuan reiin thawk la thin rawh tiin ka hrilh ka hrilh che kha a rawn ti nghal chul a. Interview ka hmachhawn a ka zo chiah a ni tih a hre nghal reng bawk ang chu. Ka hrilh miau alawm. Awmzia awm tam lo. Ka hma ah tak Sir H-a a thut miau chuan, Zam loh chu har tak a ni, ka tih chuan, Tu maw? Sir H a maw? Damon a maw thu a? Eng i awmzia? a rawn ti leh nghal zat zat a. A aw chhuak atang pawh chuan ani pawh chuan mak a ti tih ka hre thei mai. Sir H a tih hi class twelve kan zir laia Sir Damon a hming kan phuahsak a ni a. Sir Handsome a tih duah aia Sir H a kan ti ta mai thin a, tun thleng hian ka la hmang zauh zauh a ni. Ka hre bik lo, hotu ve deuh a nih ka ring ringawt, ngei awm thiam a nia aw ka ti ve ta ringawt a, ka zam em avang khan ka tawng buh nuai lo nain ka aw chhuak kha ka duh aiin a fiah lo deuh ka ti a, interview ve midang ho kha chu an zam loh hmel hlawm si a, an chhang tha hlawm ngawt ang, ka tlin pawh ka ring ngam lo, pawi lo mai, hmun dangah ka zawng leh pauh mai a ni ang chu. Lunghmur zetin ST min lo nghahna lam chu ka pan a, min lo hmuh ve leh chuan min kuahin Lungngai mah ta che, i tling hrim hrim ang. A school naupang hlui i nia, midang ho ai chuan i chance a tha hrim hrim tiin min hnem a. Keirawh chuan ka hming pawh hre dik hlei lo khan a school naupang hlui ka ni tih a hre tawp nang. Class twelve mark sheet ah lang vek mah se, School hming kher kha chu a zu en kher lo tawp ang, ka ti chuai leh raih a. I tling hrim hrim ang, ka sawi tawh chu midang ai ngawt chuan a dah sang ang che, i tling dawn sia, kan lo lawm lawk dawn em niang? Tih hlim tum tak chuan a ti leh a, a nui var var pah a. Ka lo tling ve tak tak a, ka hlim zia mai chu ST ka hrilh hmasa ber a, A dawtah ka u hrilh lehin ka pa erawh chu zanriah kan kil laiin ka hrilh thung. A phal loh deuh ka rin avanga hrilh duh lawk lo ka ni. Mahse, lim nui var var chung chuan. Vai, va nu hlawh nei thei ka nei ve tawh dawn a ni maw? a ti phawt a. Chutah, I chak tawh em? I peih tak tak ang maw? Han kal chhin phawt la, i peih ta lo a nih leh, i bansan leh daih mai dawn nia, a tih zawm leh ta nghal a. Pa, min ngaihtuah suh, ka peih dawn alawm, ka thawh chhuah ngei pawisa-in i duh zawng tak thil ka lei hmasa ber ang che, tiin a hlim tak hian ka nui var var a, a ni pawh chuan a tha lawm a lo ti ve leh mai bawk a, ka hlim em avang chuan min hnial buai duh lo ni maiin ka hria. Reirial lovin ka hna chu joining report pehin ka zawm ta thuai a, school building a nuam a, Compound zau lem lo mah se a nuam viau a ni. Ka pa chuan min ngaihtuah deuh a ni ang. Chhun chawlh laiin min rawn bia a, ka hna thar leh office chungchang chu min rawn sawt luam a. A nuam dawn awm i ni hria em? Nge a hriawm hmel i ti zawk? a rawn ti a. Pa, min ngaihtuah suh ka tih kha hei a nuam dawn khawp mai. Ka thawhpui tur te pawh an fel in an tawng duh a, hreawm ka ti miah lo ang tih ka hria a ni. Tiin min ngaihtuah lutukna thinlung chu ka thiam ang tawk chuan paih bo sak ka tum a. Ka pa a ni a, a tan chuan a fanu naupang Tetlai atanga nu tel miah lo a, a enkawl sei len kha ka ni miau mai a. Min ngaihtuah viau thin pawh hi ka hrethiam a ni. Mahse, hmana hmeichhe naupang kha ka ni tawh bik lo va, tunah chuan nula puitling ka ni ve tawh a, pate thawh chhuah ring reng ringawta khawsak chu ka duh tawh bik lo. Puitling chhoh zel ka zir a ngai. Ka thawhna school DM Higher Academy hi Sir Damona ta a lo ni reng a. DM tih pawh hi amah hming chawi ngei a phuah a lo ni tih pawh chu ka hre chhawn zel a, Board zinga a lo thu ve pawh kha a awm lo miah lo, tunah pawh hian Principal angin awm lo mah se hotu ber a ni tho tho. A school a nia rawn thawk ve chiah lo mah se mi pawimawh ber a ni tho tiin an sawi ka hria, school ah pawh a rawn kal zauh zauh a ni awm e. Ka lo hmu ve ngai lem hlei lo va, muh chu ka chak viau nain a mei a hruai tel leh emaw kha aniang a, ka hmuh chuan ka rilru a ti hrawm leh phah ngei awm bawk sia, ka hmu ngai lo pawh chu kawng leh lamah chuan a zia viau mai. Ka hna chu hahthlak tihna lai nei mah ila, ka hlawh ka han hmuh zet chuan hahthlak nia ka hriatna zawng zawng chu a bo vek mai. Ka pa hnenah hlim takin ka pe a, a ni pawh chuan hmel hlim takin a lo dawng ve a, mahse, I hlawh a nia, nangmei in kawl rawh, i duh lei dawn nia, kei pawh min lei sak dawn nia, i intiam tawh kha aw, nui chung hian a ti a, pawisa chu ka kutah chuan a rawn hmeh bel nghal bawk a, ka lei sak dawn che lawm pa, eng thil nge kan lei ang? ka tih chuan. I thawhchhuah liau liau niin a vawi khatna a ni bawk a, ka thil tur i lei rualin i nu mawi pawh hi eng emaw tal lei sak ve la aw. A lawm ve dawn em asin, thil to tak pawh a ngai chuang nang, ka pa chuan a ti leh a. Nu mawi chu lei sak ka lo tum ve ran ran tho a, chutia ka pa in a sawi chhuah takah chuan, Ka lo tum ve reng a, ka u kawr tur pawh lei sak tel nghal bawk ila tiraw? ka ti ve leh a. Ka thawh chhuah pawisa hmanga ka pa thil tur leh numawi leh ka u kawr ka lei sak ve thei chu ka hlim kher mai. Thil man to tak ka lei sak thei lo tih chu ka hria a, mahse ka thawh chhuah ngei hmanga lei sak theia ka awm hrim hrim chu ka lawm tawk viau a ni. Numawi kawr tur ka pek chuan a lo lawm thiam khawp mai a, lawmthu min hrilh ngulh ngulh a. Tunah chuan hmaan deuha hmeichhe naupang duhawm tak kha nula puitling hlawh nei i lo ni ta a, ka lawmpui chein i kawr min lei sak pawh a mawi ka ti, ka lawm tak tak a ni. Chulh ni lo thlen ve leh ka ha nghal ang, tiin a nui var var a. Ka lawm tluk zetin a lawm ve niin ka hria. Min enkawlin min awmpui rei ve tawh a, ka pa pawisa thawh chhuah hmangin a thawmhnaw chu leisak ve zeuh zeuh mah ila. Ka thawh chhuah ngei hmanga ka leisak ve thei ta chu ka tan chuan a lawmawm em a ni. Ka pa pawh a lawm thiam ngang mai, a han over mai mai khawp a, a bun lai chapal chu dahin ka lei sak chapal chu a inthawlh zui nghal daih a, chutiang chiah chuan a kawr hak lai pawh chu hlip in a thar chu a ha leh zui zat a, ka fanu min lei sak ngei mai hi a ha nghal ila ka mawipui zawk bakah ha ka nuam daih zawk, i chapal lei lah hi ka bun nuam tih zawng tak a ni bawk, A dup nuam bawk si, i lei thiam khawp mai, a ti a. Chhuatah chuan a han kal kual vel a, a ti der lo niin ka hria. Kum upa lam a ni chho ve tawh bawk nen a tana bun nuam tur ka zawng kual nasa a, lei fuh ka inti ve viau a ni. Pa, ka ute hi Chawiah Sawmila tiraw an hman ni ring em? ka tih chuan hman ngut angemaw ni mina ka phone kha chuan. An pa kha a hna avangin Champhai lamah a awm rih a, tuna an inluah lai lah kha an extend a, a buai viau thu a rawn sawi tlat a ni, tiin ka pa chuan min lo chhang a. A nih tak chu, a buai viau chuan a chawia sawm pawh chu a inthlahrun awm dawn a nih chu a, enga tinge an pa bulah chuan a kal ve loh le ka ti vang vang a, ka pa chuan A an buai lai a, an pa a zui ve daih te chuan a fuh nang. In lamah mistiri leh hlawhfa te ei tur ri lo fahran pawh lo buaipui ve a ngai anga a lo ti a. Mahse kei chuan pasal neih ta ve ka pasal te bula awm theih loh chu. Kei ni ta i la hrawm ka ti ngawt in ka ring. Zui luih tal ka tum tlat ang ka lo ti ve thung a. A nui a. Chutiang ringawt chuan a awm theih bik tawh nang pasal a nei ve tawh a, a nu leh pa thu te a zawm a ngai ve tawh lawm, a duh thu ang ringawt a a awm chuan fanu fel mo fel a ni thei nang a ti leh a, dik ti ve tho mah ila ka u awm dan tur chu ka ngaih tawh a, a bulah a pasal awm ve hauh lovin nitin lungleng ru takin a buai dawn a ni si a. A khawngaih reuh tho. A pasal chhungte an lo sual deuh phei chuan ka thawhpuite zingah chuan kei aia junior awm lo mah se min en hrang bik lo va. Kei aia kum hnih thuma upa an ni hlawm tlangpui a, kan inrual sing sawng hlawm em avang chuan nuam ka ti a, an ti duh zawng a rual tlangin fiamthu an duh ve hlawm bawk si a, ka tlangnel har lo viau a ni. Nikhat chu break laiin Michael-a science zirtirtu chuan, Miss Kim Kim, hei nula tlangval ṭhe ṭhaw kan ni hlawm a, tlangval zingah hian han duh deuh leh han thinlai deuh te i nei tawh em? Sawi zak lo la ti hian kan insawipui vek zel a nia, a rawn ti a. Ka piah chiah a thu a nih avang chuan ka en nghal vat a, fiam thu hmel ni lo va, ti tak hmel a put avang chuan ka nui hmel chu a tawp ti tih nghal a. Mahse fiam thu hian chutiang turin ka la hrawn rei lo hlawm em mai che u, nakin deuhah chuan in ni fur mai thei a ni, in fel hlawm si a ka ti a, ka nui leh nghal bawk a. Rawn rei kher a ngai hlei nei em? Duh tur hi chu vawi khat chauh hmuh pawh hi a tawk em em a ni, a lo tih chuan Miss Tetei chuan a nei lo tihna a ni mai lawm, insawi luh phet tum lo la a lo ti vat a, midang chu an lo nui ta ta thlawm a. Michael-a chuan, Nang ka zawt lo che, lo inrawlh ve suh, a lo ti vat a, tawng pawr viau mah se a fiamthu a ni tih ka hre ve nghal mai a. Misma biaki chuan, Hmel thar apiang hi chu i lo hlah lo ve ngawt mai. I hming pawh hi Tharlawm a ti tawh ila tha ang, a lo ti ve a. Amah chu a nui nghal hak hak a. Michael-a chuan, Nitina nang ni hmel hlui deuh mai han chhai tum ngawt ai chuan hmel thar chu a phur awm zawk ang chu ti rawh Miss Kimkim, tia min rawn en chuan nui chung hian ka lo bu ngawt a. Kha maw, A nih pawhin hmel hlui ngawt ai chuan hmel thar a duh zawk a nih chiah kha, kan rilru pawh a inmilh ṭan viauin ka hria, a rawn ti leh zet a, kan nuih ta dar dar a. Chutia kan nuih dar dar lai chuan Sir Damon-a a rawn lut hlawl mai, a chhiat loh zia leh pek chu Miah lovin ka thin a rawn phu su dup dup a. Ka mar a phu rang at at viau bawk. Inthunun tumin boruak ka han hip vang vang a, muangchangin ka thut chhuak leh a. Midang chuan an thutna atanga thovin an lo chiau au vat a, keirawh chu che lovin ka thutna ah ka lo thu reng thung. A sam sei deuh lek lek tawh chu a thur lek lek em aw tih tur hian a lang Kawi deuh niai a, a bawr chhawr ti dawn ila, ni miah si lo. A ni phei chuan a inhmeh viau lui a ni. Min rawn enkual dan dan a, a hmel a tak run avang chuan hmachhawn a hu phurh awm ka lo ti ru ve tawp. Chutah Michael a en lehin eng emaw hi a hrilh sap a, a chhuak zui leh ta mai a. Michael a chuan min rawn enin, A hmu duh che nih chu, a rawn ti ta a. Ka thin a va phur ang leh dawt dawt ve. Enga tan nge min hmuh a duh le? Min hau dawn em ni ang? Nge min ban dawn? Mahse, engah nge min ban ngawt ang? Keimah maw? Ka ti ban deuh chet a, ani chuan, Aw, nangmah ngei kha, tiin a chawl deuh dat a, chutah, Haw phurh viau su a seh lo ang che. Thawk thar deuh hi chu a ko thin alawm, a ko har zawk che a, a lo ti leh mai a, tlem chuan ka awm a nuam deuh hlek, mahse ka hu phurh tho. Khawiah nge ka hmuh dawn? ka ti leh a, Tetei chuan Principal room-ah han kal tawp rawh, chutah chuan kan hmu thin, a lo ti vat a. Ka thutna atanga thovin Principal room lam chu ka pan ta nghal a, ka inngah rei tir thei lo ang, A hnuaia thawk ka ni si a, ka kut ka hum ruh a, ka luh hmain kawngka bulah ding leh datin thawk ka la vang vang a, kawngkhar chu ka hawng ta chauh a. Principal chu a chair ah a lo thu vung a, luh kan dil leh rih a, ka luh chuan ka han hawi kual vel a, Sir Damona chu ka hmu ta mai lo, hetah hian a lut lo em ni le? Miss Tetei khan hetah hian hmu tur khan min hrilh si a. Enge ni ta, Miss Kim Kim, tiin Principal chuan min lo bia a, kei chuan inthiam lo deuh tak hian, Sir, hetah hian Sir Damon-a kha lo ka lem, hmu turin ka rawn kal a, ka ti a, ani chuan, A lo la lut miah lo, inchung lamah zawk hian a chho a ni lo maw le? Lo ti a, ka inthiam lo zual ta sauh mai. Anih tak chu sir, ka kal leh nghal mai ang tiin inthiam lo tak chuan kawngka lam chu ka pan ta nghal a. Ka chhuak tur leh sir Damon-a rawn lut tur chu kan intawk ta chiah a, kan inmelh chiang khawp mai. A mitmeng nalh lutuk leh vote raih raih vang chu a ni ngei ang. Che thei lovin second eng emaw zat chu ka dingkhawng reng mai. A mitmeng uk kharh mai chu a mawi tak zet a. A mit hmul sei er sang mai chuan a mitmeng chu a ti lang mawiin chumi chung chiaha a mit hmul dum chhah tha tak atang chuan a luhrul thawkhat ang tih chu a hriat theih mai. Mahse. Mipa luhlul hi chu ka duh zawng tak mai ania, nem lam ai chuan luhlul. Mister kha i ni maw? tia Sir Damon-a a rawn tawng chhuah takah chuan ka ngaihtuahna ram atang chuan ka harh chhuak zawk mai a, zak ru deuh tak chung hian Aw ni e ka ti sap a, ka chhang ban ang reng viau mai. Min hmuh duh avanga min ko ni na nana. Mister kha i ni maw? Min han tih leh rih chu. Hepa hi chu a che ngei awm thiam ve chiang alawm. Principal lam chu hawiin, Sir, nakinah ka rawn kal leh mai ang aw, tiin a kut chu a vai zauh a. Chutah inher vutin inchung lam chhoh na step-ah chuan a pen chho ta nghal a. Ka hawi â lek lek dawn alawm le, min kalsan leh daih tawh bawk si a. Min rawn zui rawh pawh chu a ti mang bawk si lo. Ka ding ren rawn phawt a, chutah inchung lamah chuan ka chho ve ta chauh a. Inchung lam hi ka la kal chhin lo hrim hrim, ka pen chho zel a, ka han thlen chhoh chuan ka thaw nghal hak a. Inchung zual deuh vek niin room pathum vel zet chu a lo la awm a. Room sak lohna chin pawh chu a chung zar deuh vek niin nilum aina tur hmun sau vak lo zuah hlek a awm leh a. Chu laiah chuan nihliap lianpui zar niin chair pahnih leh dawhkan lian vak lo pakhat hi a inhung a. Thingpui in pah a inkawmna hmun tur a nih ka ring. Helai hi a lo nuam ber a lo nih hi. A thawvengin a hmun a lo sang deuh tawh bawk a, Thlifim pawh a lo thaw nghal seng seng hial a lawm. Boruak uap chu a awm thei miah lo ang. Sir Damon-a ka hmuh mai lo vang chuan ka hawi kual a, room lo hnai ber kawngkhar chu a inhawn deuh avang chuan chutah chuan a awm a nih ringin ka pan phei ta nghal a. Tim deuh hlek hian kawngkhar chu ka kek a. Yes! Sir Damon a aw ni tih ka hriat chuan ka thaw deuh huai a. Chutah kuthum ruh tha lehin, Sir, ka lo lut thei angem? tiin luh chu ka dil ta a. Ka va luh lai chuan a dawhkan hmaah chuan a lo ding a, dawhkan chunga lehkha lo awm darh deuh nuai chu a lo thlek kual a, chutah rawn hawi chhuak a, min rawn en in, Enge ni ta? a rawn ti da daih mai. A thil sawiin min tih hamhaih em avang chuan ka chhang lawk lova, ka en let ve ran ringawt a, mahse a hnu deuhah chuan, Sarmai ka lan hmu tur che in min hrilh a, ka lo kal a ka ti a, a mit chu vawi khat khap sak in, Lo thu rawh tiin a dawhkan sira revolving chair awmna lam chu a buk khum zeuh a, nuam ti lo ru zet a panin ka va thu ta than a, a la buai chhung chuan room chhung chu ka melh kual a. Hmeichhe mit atanga en chuan mawi taka chei chu a ni lem lo, mahse a chhunga thil awm te hi thil tha tak, belh chian dawl leh man to tak vek a ni tih ka hria a, a neitupa tiamin. Heng bungrua zawng zawng ai hian a neitupa hi a tha ber, ngeiawm thiam viau mahse a tha tho tho. Rin dik i ti rawi hming kha ka mai mi chhing zawk a. He hming hi engvanga rawn sawi chhuak ziah nge a nih a, engvanga he hminga min ko ziah nge maw a nih ni? A hmelhriat tu emaw Rindiki tih hming pu an awm a ni ngei ang. Chu nu nen chuan kan hmel a inang viau pawh chu a ni mah na le. Ni lo sir, Lalruat Kimi ka nia ka ti chhuak ve ta a. A rawn nui chhuak hawk zui a, phawk zet hian ka hmelh nghal dawrh mai. Rindiki i ni lo hi thil mak tak a ni, a ti leh ringawt a. Chhan ngaihna hre lo chuan ka en reng a, chhan tul ber pawhin ka hre chuang lo, mak a ti ve a ni mai. A hnuah chuan eng eng emaw hriat tur tangkai a sawi chhun zawm a, ka lo ngaithla ngun viau a, mahse, ka ngaihdanah chuan tuna a thil sawi hi chu principal sawi tur ni awmah ka lo ngai zawk a. Min han hmuh duh nan em chuan. A ho mama em u? ka ti rilru pah nap nap a, chutih lai chuan kawngkhar lamah ri a rawn awm a, ka hawi phei vat a, hmeichhe aw hian ka rin ai a ni rei daih a, ka rawn kal ta mai, tih tur kan neih kha i theihnghilh ta aniang ka ti a, a rawn ti lut a, a bialnu Elenai ngei mai a lo ni, a chhiat loh zia chu Sir Damon-a bialnu a ni a, a bialnu tawh phawt chu. An chhe thei lo hrim hrim a ni tawp mai. Aw in leng i nei a ni maw? tiin a hmui chu a hup zeuh a, Sir Damona chu nui deuh chung leh inthiam lo awm hmel deuh hian a melh sawr sawr a, mahse a ruk tak chuan a inthiam lo miah lo ang tih chu ka hre ru ve thiam tho. A ni thung chu hriat tham loh hian a phun deuh sup a, thinrim hmel erawh a pu hauh lo thung chutah. Mikhual duhawmin kan ti ti tui lai, min rawn ti buai ta si a, hun remchang dangah kan sawi leh mai dawn nia tiin mawi hnai tak chuan a thil sawi chu a ti tawp ta a, ka tan awm rehna chi a ni lo tih ka hrethiam ve tho, ka ding ta vat a, Sir Damona lam hawi chuan ka bu deuh zeuh a, a ni erawh chuan Elena-i chauh chu a lo melh leh tawh a, ka chhuak ta vat a. Tat tawh tehlul nen ka hmuh chhunah pawh a bialnu nen leh bawk ka hmu leh chu a ni a, he pa star ringawt pawh hi thil hahthlak chu a va ni tehlul em? Ka hmu chak em em a, chutih rualin ka hmu hreh tho bawk a, amah ka hmu apiang lah hian rilru thinlung tina thei thil ka tawng ziah a, Amah ka hmuh a, ka hlimna zawng zawng kha hawi lehkhatah lak boh ang hmehin a bo duak mai thin. Amah vanga ka hlimna hian a daih rei thei thlawt lo. Chawhnu pum chuan ka rilru ah ka chhuah hnu khan engthil nge an tih ang tih mawlh chu ka ngaihtuah a. Class ka lak lai pawhin ka ngaihtuah bang chuang lo. Thil ni lo pui pui ka ngaihtuah chhuak a. Class kal pawh phur a har khawp mai. Zanah ST i rawn leng a, vawiin a thil thleng chu ka hrilh ve ta nghal a, ani chuan an inkawp rei ve ta riau. A nupui tur a nih ka ring deuh hial tawh a ni. I sawi dan hmangin Damon-a hi kum naupang tak chu a ni tawh lo phawt ang a, nupui neih hun ve tak pawh a ni ang. A school naupang pawh zirtirtu i ni tawh a nia, nupui nei thuai se tha ang, a lo ti daih a. I sawi rap thlak i a, nupui a nih daih ten hetia a lo la tlangval ve reng pawh hi a tha lawm. Ka pa ai chuan tlangval hmel hmuh chu nuam zawk a lawm ka tih chuan a nui khek nasa mai. Kei chu pathlawi zei deuh chin ka duh asin. A nih loh tal pawhin. Tlangval hna khat senior lam deuh min duat deuh tur ka duh a tih chuan Lawmnava hi pathlawi a ni em ni a nei loh palh hlauh chuan pathlawi tir vat la ka lo ti vat a. Tlangval tha lai ngat a nih hi mahse a ni chu a zei engmah zirtir a ngai lo, pathlawi leh senior lam deuh ai pawhin a zei. Han inbo in han in ṭhe ṭhu zeuh zeuh mah ila ka van phal deuh lo mai a ti ta duh a, kan nuih ve thung a. Ka rilru hi thunun zo vek thei mah ila Sarecha hi chu ka star leh tho ang. Bu zing lo mah ila amah ka hmuh a ka thin phur ang viau ṭhin te hian mi bik a nihna a thil ang ṭhin a, amah avanga ka mar phur ang sauh ṭhin deuh hi pawisa tam tak pawhin thleng dawn ila. Ka phal chuang lo vang. Uar zet hian ka ti tan tan a. I duh hlum loh chauh hi chu a ni tiraw? Hlum hlumah pawh i hlawh duh hial in ania ka rin ni. Esty na tih leh chuan duh mai ang chu dam chhuah mial pawh thil awm thei ania ka tih chuan a nui thler vak vak a. Aw a tha, a bialnu then hun a awm ve che ka nga. Chutih hun chu kan bawh chat dawn nia. Star tawh lo tura hrilh che chu awmzia a awm lo em mai. I ban san chuang si lo, a ti bawrh bawrh a. Keipawh chuan, Ni e, ban san turin min ti tawh lo hram teh. Ka thawk tawp thleng a, star ṭhak ka duh, ka lo ti a. Sir Damon-a chu ka hmu ta zauh zauh. A mei pawhin a thlahthlam ngai lo. A ni pawhin min hmu ve ziah tho. Mahse, min hre angin a awm ngai lo. Ni e, min hre reng leh tawh lo pawh a ni maithei ni. A ni zawng hmelhriat leh hmuh a ngah a ngah, kei ve mai hi chu min hre reng tawp lo ang. Ka hming pawh a hriat fuh hleih theih loh kha. Ka pa hriselna a pan deuh avangin office lamah chawlh a la a, inah a awm ta rih a. Kei lah nitin ka chhuah a ngai ve ta miau mai si a, chhun lama ka awmpui hman si lo avangin zan lamah hi chuan a bulah ka tap chawt a, ka riahpui lo chauh a ni. Ka theih ang tawkin ei leh in lamah ka duat a, a ruk tak chuan ka ngaihtuah khawp mai. Chhunah inah nu Mawi a awm hlo a, a peihsam loh deuh pawhin a tir thei a, chhun lamah chuan a ni, nu Mawiin tih tur vak a nei lo bawk nen. Tlem chuan ka ngaihtuah lo thei deuh hlek. Mahse, chhungchawlh laiin a chanchin ngaichangin ka va be ziah thung. Rilru khing bai deuha ka awm vangin Sir Damona pawh chumi kar zet chu ka hmu lo, a lo kal tho a, mahse, ka hmu lo. Michael-a'n min fiam zuk zuk a, a hnu daihah ka hre chhuak leh chiah, ka zak thar khawp mai. Kei kha mi thar ka nih avangin intiam rualin min fiam a lo ni a, Sir Damon-a khan min ko miah lo a lo ni, ka ngaihtuah let a, ka zak rauh rauh khawp mai. A room-a kan awm khan a thil sawi kha min koh phah nan em chuan a ho tham lam reng a ni. Principal-in khatiang lam kha chu a sawi zauh zauh a, a niin a office meuh a min koh chhan atan chuan a ho reng a ni. Michaela chu ka ngei deuh lek lek a, mahse midang thar lam apiang chu chutiang chuan an lo fiam thin a lo ni a, mahse chuti chung chung pawh chuan zahthlak ka la ti fan tho, soisel ngawm ila chuan ka soisel ngei ngei ang. Tetei chuan, Kei phei chu ka che chhia a sin aw, Principal room ah ka va zawng a, ka hmuh lawk lo avangin ka zawng kual nasa a. Ka hmuh ve leh lah chuan ka ko chiah tih ah a kal sawn a, ka um zui tak lawm lawm a, mahse a lo fel hlauh a, ka mual pho lo chauh a ni, a lo ti vat a, chu chuan tlem in min hnem deuh a, chuti chu ni lo se chuan Michael-a chu ka ngei ngawt ang. Kar khat zet a chawlh hnu ah chuan ka pa pawh a lo zia ta deuh a, Ka phal lo deuh chung chu a office lui ta a, an awm lo belh phah ang tih ka hlauhpui a ni. Mahse, eng em chu a ti ta bik lo va, a hnuah chuan a dam lo a ni tih pawh a hriat leh tawh loh. Rilru hlim deuh leh ngaih ngam takin ka school leh thei ta a. Thawhpuite pawhin min lo chik deuh a niang. Mah biakin i hmel hmuh a nuam ta, kar kal ta kha chuan i rilru a buai hmel deuh a, a ti a. Tetei pawh chuan, Nia, tunah chuan delhlum sa ei tum pawh i ang ta lo, a lo ti ve a. Michael a melh ralh pah chuan, Lal Michael avang hi a lawm, ka lo ti nghat a. Ani chuan, I ngah ngawt maw? a lo ti ve thung a. Khati anga infiam khat chu a tih chi loh. A zahthlak ve lawm le ka ti ve ta thung a, ka pa dam loh chungchang kha chu ka sawi lang duh lem lo. A ho lutuk zak miah suh, hriat pawh a hre leh tawh lo ang che lo ti mai a, chutah rawn kun phei deuhin a bialnu khan a rawn phawk lo che u maw a rawn ti ser ser a. Phawk turin kan awm lo hlauh, ka rawn chhuak rang alawm, tiin nui chung hian ka chhang a, midang infiam thu an thawh tak avang chuan kan sawizawm ta lo. Hmuh tha ka hmu ente u, a meiin a rawn zui lo teh tlat zui, Tetei chuan a ti chhuak thut a, chutah hre chhuak thutin a hmui chu a hup a, a hmel chu a sen nghal awp awp a. Amah chu enin ka hawi phawk deuh a, mahse a rei lo. Office chhungah chuan Sir Damona chu a rawn pen lut ta nghal a. Kan mamawh hmasak ni miah lo hi kan beiseiin kan ngaihven hmasa fo thin.